Нун хәрфе нечкә аваз. Язып куйсак та була. Нечкә аваз. Минем татар клавиатурасы юк, шуңа ә хәрефенә охшаган хәреф кенә куям. Нечкә аваз. Әгәр дә әлиф хәрефе шулай языла торган булса, ра, зә аска төшеп китә торган булсалар, мим хәрефе шулай, тә хәрефе шулай килә иде. Нун хәрефе Ул менә шулай языла. Аның бер нуктасы бар. Күренә микән? Менә шулай да килә ул. Шулай да килә ул. Вот. Хәрефнең өстендә сызык килсә, без әйттек, менә бу сызык ул гел ә авазын белдертәчәк. Димәк, була н һәм ә нә. Әгәр дә хәрефнең астында сызык килсә, ул гел и була дидек, да? Хәм ул укыла н хәм и ни Әгәр дә хәрефнең өстендә өтер булса, Ул гел у була. Ну. Ну. Нә, ни, ну. Әгәр дә карасак, тә хәрефе һәм Нун хәрефе. Бүгенге яңа хәреф алар ошаган. Язылышлары бөрүк. Бөрүк язылышлары. Э, фәкать нокталары белән генә аерыла. Тә хәрефендә ике нокта булса, нун хәрефендә бер. Һәм инде э, карыйк. Зә хәрефе ның дә бер нокта бит инде. Зә хәрефе аска төшеп киткән. Ә нун хәрефе язылганда ул өстә булачак. Менә шулай аерырга өйрәнергә кирәк инде. Менә з хәрефе аста була, нун хәрефе өстә языла ул. Ул аска төшеп китми. Менә болай аерым язылганда гына шулай килә ул. Сүз азакларында шулай аска төшеп китәчәк. Ә болай сүзнең урталарында, сүзнең башларында ул өстә язылачак инде. юлның өскә өлешендә. Ә зә хәрефе юлның аскы өлешендә. Вот. Әзер укып карыйбыз. Нә, ни, ну. Ән, ин, Аска төшеп киткән, әйме, бу нун түгел, бу з. Зин, мән, ни, мин, мин, ләм, з хәрефенә охшаган, шулай бит, но без әйттек, з хәрефе менә аска төшеп китә ул. Аның язылышы икенчерәк әзрәк аска төшеп китә монда стә юлның өстке өлешендә. Димәк, бу нун хәрефе, ны дип укылачак. Ән та. Ән та. Ним та. Ним та. Зур сүзләр каплап торабыз. Менә бу өлешләрен инде. Ә, ән, ән, тум, әнтум, әнтум. Ним, ним, Тум. Ним тум. Ним тум. Менә бу сүздә нун һәм зә хәрефе бергә килгәннәр. Менә бу сүзне күчереп язырга кирәк булачак. Э, үзебезгә инде. Нун хәрефе менә шулай языла, зә хәрефе менә шулай дип инде. Назиру.

Нәзину. Һәм монда инде нун белән зә бергә килделәр. Шул өстә булса нун, аста булса зә. А. Амарна. Амарна. У. У ми. У ми. У мир.

Бу биш хәрефлек сүз. Зур. Әмрарна. Шул ижекләп укырга баштагы баштагы мәлдә ижекләп укысагыз өйрәнеп була инде. Вот. И э, бер генә тапкыр уку әз. Күп укыган саен э, кеше тизрәк укый башлый. Күп укыган саен. Бер укысаң, бер төрле инде. Ун тапкыр укысаң, уку шомара. Ун тапкыр укыган белән 50 тапкыр укыган бер булмый. Шуңа инде күбрәк укыган саен э, тизрәк укыйбыз иншаллах. Бүгенгегә дәрес тәмам. Сораулар булса э, языгыз. Әгәр дә видео ошаса, аста сул якта видео беткәннән соң лайк куегыз, кулларны искә күтәрегез, ошаса, ошамаса, аска төшереп төшерә торган бармакка языгыз, басыгыз. Шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын.